Insellmulkom u nilqgħukom għal programm ieħor ta' Etimoloġija, il-programm fejn ngħoddsu f'nisel il-kliem biex nifhmu aħjar l-istorja tiegħu. It-tema tal-programm tal-lum se tkun il-karti tal-logħob. Fl-ewwel parti tal-programm, Bradley Cachia se jlaqqana mal-espressjoni erġajna koppi, waqt li fit-tieni parti tal-programm Stephanie Apap se tkellimna fuq l-espressjoni idjomatika waqa' lass. Il-logħob tal-karti minn dejjem kien parti mill-passatempi tagħna l-Maltin. Għadek issib familji li jiltaqgħu u jilagħbu flimkien ir-rami b'għaxra jew ir-rami b'seba' karti, l-assidur, il-belladonna, it-trentun jew il-blackjack, il-poker, il-bixkla, il-famuża paċenzja, dik li bl-Ingliż magħruf aktar bħala soliteur, u ħafna aktar. Dal-logħbiet tista' tilagħbhom kontra l-kuppier f'xi każinò. Ngħidu aħna l-blackjack. Kontra avversarju wieħed jew ħafna, bħal rami jew il-belladonna. Jew saħansitra waħdek bħal paċenzja. Kif wieħed jista' jinnota, l-ismijiet ta' dawn il-logħbiet ħadnihom dirett mill-Isqalli jew mit-Taljan. Bħat-Trentun, li ġejja minn Trentuno, għax trid tipprova kemm jista' jkun toqrob lejn in-numri 31. Il-bixkla, jew il-brixkla, li ġejja minn briskola, Jew il-belladonna. Hemm imbagħad logħob ieħor li jismu ħadnieh mill-Ingliż. Ngħidu aħna r-rami, il-poker jew il-blackjack. Meta wieħed iħares lejn il-mazz tal-karti li jkun magħmul minn 52 karta, se jsib erba' taqsimiet, dawk li bl-Ingliż jgħidulhom suits. Għandek nofshom ħomor u nofshom suwed. L-espressjoni li Bradley Kakija se jkellimna dwarha appuntu għandha referenza għal waħda minn dawn l-erba' taqsimiet. Il-koppi, magħrufa wkoll bħala kwori jew qlub, huma dawk li bl-Ingliż insejħulhom hearts. Insibu mbagħad tlettax-il karta oħra li huma ħomor. Dawn huma d-dinari, dawk li bl-Ingliż jgħidulhom diamonds. Is-26 karta l-oħra mbagħad huma suwed. Hawn, insibu l-mazzi jew il-fjuri, dawk li bl-Ingliż jirreferu għalihom bħala clubs. U fl-aħħar insibu wkoll l-ispati, magħrufa wkoll bħala spadi jew piki, dawk li bl-Ingliż jissejħu clubs. Kif wieħed jaf, fuq il-karti tal-logħob insibu fuqhom in-numri u anki xi figuri bħal mhuma l-kavall, ir-reġina, imsejħa wkoll id-donna, jew is-sultan, li jgħidulu wkoll ir-re jew ix-xiħ. Flimkien, Il-kavalli, id-donon u s-slaten jgħidulhom fgajjar, il-plural miksur tal-kelma figura. Infatti, fil-każinòs li għandna Malta, l-aktar fil-logħba tal-blackjack, tisma' ħafna lil min jitlob għal żewġ fgajjar, peress li fgura waħda tiswa għaxra u allura jkunu qorbu sew lejn l-għoxrin u jistgħu joqogħdu Jiġifieri jieqfu u jistennew li l-kuppier ikompli jieħu l-karti bit-tama li jobloq jew imur, jiġifieri jaqbeż il-21 punt u jitlef. Tlaqna nisimgħu lil Bradley Cachia ikellimna ftit fuq l-espressjoni erġajna koppi.
Meta xi ħaġa li nkunu diġà għaddejna minnha u qisha ma tkunx partikolarment xi ħaġa pożittiva terġa' sseħħ, meta terġa' sseħħ nafu ngħidu erġajna koppi. Hija dik il-frażi li nlissnu meta problema terġa' tippreżenta ruħha għat-tieni jew anke għat-tielet darba. Fl-Ingliż l-ekwivalenti kieku ngħidu back to square one. Sa kelma koppi ġejja mill-lob tal-karti li fl-antik flok id-diżin tal-qlub fuq il-karti Kien ikollhom kalċi, li bit-Taljan jissejjaħ koppa. Il-logħba ta' trissett li tintlagħab b'mazz ta' 40 karta, b'kull karta kklassifikata eh, mill-ikbar sal-iżgħar valur għandek it-tlieta, tnejn, l-ass, is-sultan u l-kavaljo, il-prinċep, Imbagħad kellek il-kumplament tal-karti skont l-ordni numerika minn seba' sa erba'. Dawn kienu jitqasmu għaxar karti lil kull min kien qed jilgħab. Salan ta' din logħba kien li jew hu li tgħaqqad kemm tiflaħ punti biex itella' punti sakemm jintlaħqu l-21 punt. Il-plejers iridu jimxu mas-simbolu sakemm dak is-simbolu ma jibqax f'idejhom u għandhom juru wkoll il-karta li għażlu mill-mazz karti lil ta' kontrihom. Sa fil-logħba ta' trisset il-karti tal-logħob immarkati bil-qlub jew bil-koppi eh, ta' kulur aħmar jitqiegħdu fuq il-mejda tal-logħob. Imbagħad l-avversarju jew dak li jkun tefagħhom jerġa' jitfa' karti oħra bil-koppi. U jibqgħu sejrin hekk. U din l-immaġini x'aktarx wasslet għall-espressjoni erġajna koppi, li fil-fatt tirreferi għal ritorn lejn l-istess sitwazzjoni u, fil-każ tal-karti, lejn l-istess simbolu u kulur. Hi tnejida li tfisser li xi ħadd għaddej minn esperjenza ripetuta. L-aktar li tingħad din l-espressjoni fil-fatt hi meta xi ħaġa mhux pjaċevoli sseħħ aktar minn darba.
Fit-tieni rokna tal-programm, Stephanie Apap se tagħtina espressjoni oħra meħuda mid-dinja tal-karti tal-logħob, li mal-ewwel daqqa t'għajn mhux kulħadd jinduna li ġejja mill-kelma asso jew ace bl-Ingliż, u l-kelma ass jaf iħawwadha mal-omofonu l-ieħor ass li ħiereġ mill-kelma għażżien. Kif għedna fl-ewwel rokna, fuq il-karti tal-logħob insibu numri jew fgajjar. Tipikament, hemm tendenza li l-ismijiet ta' dawn in-numri jingħadu jew bil-Malti, bħal pereżempju ħamsa qlub jew sitta dinari, jew inkella bit-Taljan, pereżempju ċ-ċinku jew is-sei. L-ass fil-logħob tal-karti jiswa wieħed jew ħdax, skont il-logħba li tkun qed tilgħab. Fil-blackjack jew fit-trentun, l-ass jieħdu gost bih peress li jista' jiswa wieħed jew ħdax. Fil-poker, ukoll inissel tbissima lill-plejers, peress li mill-karti kollha għandu l-ogħla valur. Infatti, plejer b'xortih li jinzertawlu żewġ assi f'idu fil-bidu tal-hand ikun beda bl-aħjar żewġ karti possibbli. Min-naħa l-oħra, fil-logħba l-ass idur, l-ass għandu l-inqas valur u trid titlob li ma tispiċċax bih għax inkella iċ-ċansijiet li tinqala' jkunu kbar. Minbarra l-espressjonijiet li daħlu fil-lingwa grazzi għar-reġistru tal-karti, bħal erġajna koppi u waqa' l-ass, jaffaxxinawni wkoll kemm għandna kliem interessanti li jintuża f'dan il-passatemp. L-ewwel semmejna joqgħod, boloq jew mar, meħuda mil-logħba tal-blackjack jew tat-trentun. Fir-rami, pereżempju, Meta tkun qed tintlagħab bejn tliet plejers jew aktar, tista' tixtri, jiġifieri tieħu l-karta li jkun tefa' l-plejer ta' warajk u ma jkunx imissek toħodha int. F'dak il-każ imbagħad, jekk tkun se tixtriha, trid tieħu karta oħra addizzjonali mill-mazz. Il-logħba tal-poker ukoll stanietna b'ħafna kliem u espressjonijiet. Għal min ma jifhimx f'din il-logħba, il-verbi fetaħ, għolla, ġie, Gideb, laqat, rema, daħal, rah, seraq, u ħafna aktar, se jifhimhom b'mod differenti minn kif jintużaw fil-lingwa ta' kuljum. Ħa nieħu biss il-verb laqat u seraq. Fil-poker, plejer ikun laqat jekk wara li jkun ra l-flop, jiġifieri l-ewwel tliet karti li jinkixfu, ikun irnexxielu jazzekka mqar karta waħda minn dawk li jkunu ħarġu. Min-naħa l-oħra, Plejer ikun seraq jekk meta litteralment ma jkollu xejn, eżatt bħall-avversarju jew l-avversarji tiegħu, jirnexxilu jibbettja u jieħu ċ-ċippi jew il-flus li jkun hemm disponibbli. Tajjeb li ngħidu li dan l-ingann fil-poker huwa parti mil-logħba. Infatti, plejer jista' jibblaffja u jagħti l-impressjoni lill-avversarju li qiegħed aħjar minnu bit-tama li jitwemmen u l-avversarju jarmi l-karti tiegħu, jiġifieri jiddisponi mill-karti tiegħu u jagħtihom lill-kuppier. Bla dubju, il-faxxinu ta' dan il-lingwaġġ għadu jrid jiġi rriċerkat fil-Malti. Tlaqna issa nisimgħu lil Stephanie Apap tagħtina aktar dawl fuq l-espressjoni waqa' l-ass. Eħe tajjeb billi nibdew ħalli nispeċifikaw ftit li l-ass f'din l-espressjoni qed tirreferi għall-karta tal-logħob mhux għal ass li jfisser tnikkir, apatija jew letarġija, tajjeb? Il-karta tal-logħob li normalment nużawha biex nużaw strateġija importanti, teknika importanti, normalment hija karta li titħalla għall-aħħar biex nippruvaw nirbħu il-logħba li nkunu qegħdin nużaw. Jekk inħarsu ftit lejn l-etimoloġija ta' din il-kelma, bl-Ingliż pereżempju għandhom il-kelma ace. Waħda mit-tifsiriet ta' din il-kelma hija xi ħadd espert fuq xi aspett partikolari, fuq xi ħaġa partikolari. Fl-Ingliż għandhom l-espressjoni an ace up your sleeve li tfisser meta jkollok Għarfien moħbi meta tkun taf xi ħaġa minn taħt jew ikollok xi ħila, talent, moħbi minn taħt u tużah imbagħad għall-vantaġġ tiegħek. Waqalas tista' tkun ġejja proprju minn hawnhekk għax inti qed twaqqa' qed turi karta li kienet moħbija. Jekk imbagħad inħarsu ftit lejn it-Taljan għandhom il-kelma asso. Fis-seklu dsatax kienet tfisser personaġġ importanti u mbagħad qisu fil-bidu tas-seklu 20 it-tifsira nbidlet ehm, għal xi ħadd li eċċella f'xi ħaġa partikolari. Fit-Taljan ukoll għandhom l-espressjoni calare lasso ehm, li tfisser meta tagħmel mossa deċiżiva jew tagħmel mossa b'sorpriża biex taħsad lil dak li jkun. L-espressjoni Maltija tixrob tieħu minn dan it-tifsir. Ehm, għax bħalmet ngħidu tfisser qas eh, bniedem importanti. Anke l-ass fil-karti tal-logħob għandu valur superjuri fuq il-karti l-oħra. Fil-Malti però tintuża din l-espressjoni meta xi ħadd ma jsibx daqshekk fuq xiex jitkellem u jaqbad dejjem fuq l-istess argument, ħafna drabi fuq xi ħaġa li jkun iħobb hu.